haa nzara yacho yanga yandirova haa ndandarohwa nenzara ah! Okay, okay. Ah, musazowanzika sauti. Ari kunaka here timbomatesta. Mm. Ah, Mati zvapo mabika. Undo unonzi kubika kao. Hmm? Ndokubika kao. Ha? Inapita pita yoga.
Mm, baba Juju, panyaya dzekubika idzi ndine calling. Ndoda kutovhura zvangu iri restaurant chaiyo. Ah, restaurant
nenjururu dzaunobika muno mizozodzo woda kuzoda kuvhura restaurant ukasasungiswa here kubatiranwa naochirwa nekuporiswa bikira vanhu zvisingadyiki Mm, baba Juju, mune pamuromo baba Juju. Nhasi makutaura zvekuti kwani ndakabika njururu. Zvinhu zve last week motaura kuti ndakabika njururu. Last week iyoyo asi hanti makatiratora 5 liters yemvura mukaita supu. Tongo toti uchatora chirauro chiraura fish. ha fish norarwa ka one kwetu tango charara fish kechi two supu kusika muhafu kudai so ah zviriko here izvozvo ha baba juju musazodaro kana ndakakwanisa- majuma awo nhasi majuma awo bazozovhura restaurant kaa munenge makuganza hakuna zvinhu zvakambodaro izvozvo aiwa kakana Ndoisa restaurant ndakakanisa here? taurai taurai ipapo kwete kuti inini m- nhasi mandindambika zvakanaka kuswera zuro moti ndakabika njuru shuwa 5 meters yemvura munoiziva here nei baba ini ave ndanzoka muchiti makuda kuvhura restaurant ndikati kandikukorektere musati marohwa nevanhu restaurant anorova kubhurwa munodhindwa munopuronwa ndikukutaurira ngozi neimi Hmm?
ndikutokuudzai ipapo eh, zvanhaso e zviri nani ah, chazaona kanzondera kutsukira kaita kana kagomwa eh, kafita kunaka hmm, baba wane pamuromo ava baba vaka dzidzai kutaura chokwadi bajuju kana ndakanganisa motoroti kubika kwamaita ukuka dai mazama kudai so zvino inini kana mukanyarara ndenditofunga kuti ndikutogona kubika zvisingaiti ndine ndichitofarawo 5 liters musaite kutamba nayo baya mukubva marinyanyokunyepera aiwawo
mukudaro zvenyu but muri kuziva kuti mune mari yangu bvuti apa
mari yako ipi yari kutaura ndemari yako here asi hamusi kuiziva kani mari yangu mari yangu yandakakweretesai paya paya ndakakukweretesai 3 dollars yangu ndiri kuida
ndakupaiwa ne 300 musi unoone yekuti munoita shopping mari yongobvisa 3 dollars ipapo aiwa 3 dollars yangu yakazvimirira yega zve 300 izvo makamati nditenge grocery remumba 1 ini ndikuda mari yechikwereti changu yandakati ndeyechikwereti ndidzorere ah, unoziva somuitiro wako soka unobhowa pane rauti ndinzve food yangu ndidye zvakanaka nditi watangotora zuva uzive kutaura nyaya dzako handi kuzona aiwa atanga ndiani aiwa achidya vega oraiti ndaramwa ndaramwa achidya vega futi yacho ah, hanchadi ndoda mari yangu ehe chidya vega mari yangu three dollars yangu ndikuida garai pasi mudya istafu apo ah, nemutodya ah. idyai istafu ah

Iwe. Uruja.
Ah, hapana. Ndinamboteza anganzondora kuti ane sauti here yakaso. Yakanyatsoita bho.

Ah.
tandai kubvunda nenzara panzapo
imani ah, mara mwawo here mm. mama kutobvunda umuri kwamavo ndoziya nzara ah, yakurumai